Wel, Aneurin Karadog, llongyfarchiadau mawr ar ennill cader y Steddfod Genedlaethol eleni. Mae'n gader er cof am Dic Jones, mae'n siŵr bod y tipyn wedi bod yn ceisio am honno, felly beth mae'n olygu i chi i eddill? O, wel, fel sonies i wrth rhywun arall, fi wedi bod yn darllen awdle Dic i sïo fy merch i gysgu, nid am uh, i bod nhw'n ddiflas, ond am uh, bod uh, fi'n teimlo uh, mae uh, dyna'r pethau dyle fod yn uh, mynd i'w hys ymwybod i ac uh, mae dy fi barch enfawr i Dic a'r teulu ac um, a'r ffaith bod uh, teulu wedi uh, roi'r gader yn, uh, yn goron neu'n gader ar y cyfan wrth y tai. Um, a wedyn, o'n i'n gwybod am hyn ac felly Roedd yn teimlo'n addas bod yna bennill wedi seilio, uh, wedi leoli yn uh, Ceier Hendre yn rhan o'r dilyniant wedyn. Ie, yeah, oedd yna sôn yn y feirniadaeth am hynny, um, cyfeirio at y gwanwyn. Efe cyferbyniad falle i'r gwanwyn gan Dick Jones pa mor wahanol yw'r gyfeiriadaeth yn eich cerdd yeah, chi? Ie, um, cymryd cynllunell gyntaf, Dic, o anfon glamau dy fwyn golomen, ac fi'n troi ar ei phen a gweud, mae'n glamau ond nid mwyn golomen, a ddaw heibion. Ffion Wyn y Ffluen ac yy profiad o fod yn ffilmo ar gyfer Heno gyda Brychan Llŷr ac yy gweld y y y profiad swreal o weld drôn uwch yn penne ni ar yr aderyn angen yma ac yy sylweddoliad bod yy MOD Aberporth ger llaw ac yy yym petio fel mae'r oes 'di newid mewn ffordd a ma' hwnna'n clymu mewn gyda'r bomiau ni 'di bod yn hala i Syria, i lefydd eraill dros y byd, a wedyn bod ni'n syni bod y bobl yma'n dod i chwilio am loche, syni nhw wedi dinistrio eu tai nhw, tybod? Ac, um, a wedyn mae'r diffyg parch at gyd-fynd i ni wedi gweld, yn wedig yn sgil bre Brexit. Uh, Do'n ni'n gwybod am Brexit, rwy'n ac wir wedi ystyried y byddwn ni'n pleidleisio i adael Ewrop wrth sgwennu'r cerddi, ond uh, rhyw ddogfenni straeon newyddion y flwyddyn um, A phlethu hynny gyda stori wedyn drwy'r yy dilyniant. Felly gyda'r themâu yma, ydy'r ffaith eich bod chi fel tad yw yw'ch profiad chi wedi newid, ffordd ych chi'n meddwl, ffordd ych chi'n ysgrifennu? Odi, mae fi'n credu bod e'n bod bod yn dad yn miniogi y cyfan o nghanu achos 'y chi yn yy gallu sylweddoli yy pan mae dinistr yn digwydd a chi'n gweld e'n digwydd i blant ochr arall y byd 'y chi'n gallu uniaethu ac er bod ni ddim yn ddiarfer a cael bomiau yn cael eu taflu drosto ni bellach, um, mor belled gobeithio fe, croes i bosib, uh, mae'r ma uh, er ofan yna, um, a pa fath o fyd i ni'n gadael i'n plant yn, uh, yn gysgod dros y math. A newydd gyhoeddi gyf cyfrol y farddoniaeth, o ble chi'n cael yr amser a'r syniadau? O, oh, wel, Mae ac uh, sgwennu barddoni, cadw fi mas o drwbwl, felly... um, yeah, na, the, the... ac mae cyfrolau barddoniaeth i weld yn dod gyda fy, fy mhlant ar y foment. Dath y gyfrol gyntaf yr un pryd a Genny Sisial, a mae'r ail un nawr yr un pryd a ni'n disgwyl yn hael blentyn, felly... Um, uh, yeah, ond uh, cyfrol yw bylchau yn cofio yr, uh, yr um, colliannau mawr i ni wedi cael yn y dros y genedl a'n nghyfnither i hefyd, gollon ni Yym, a er bod neb wir yn ei nabod hi yng Nghymru, rwy'n gos- trio ei gosod hi ar yr un llwyfan â'r yy enwogion, yw'r gyfrol.